Hey essential craft Ei fir eng nei Folg, haut leider ouni Headset well ech mäin iMic vergiess hunn Skyblock, mir spillen haut Skyblock, ech mengen ech weess elo net ob ee sou eng List huet mee hei hu mer Äis a Lava, ech hunn scho puer Skyblocke gesinn, wëllt soen. Mir missten hei mol ee Gruef maache fir ëppëppëpp, wéi geet dat scho méi? Ech weess och net wéi dat geet. Hm. Ech weess och éierlech net méi wéi dat geet. Ech spillen net vill sou kreativ, ehm wéisou wat sollen ech hei kreativ ehm Skyblock oder sou well ech hunn nach ni Skyblock Skyblock gespillt, also sinn ech e recht groussen Ufänger. Ech weess nëmmen dass een alles muss sécheren, wat och cool ass. Dat geet esou ne. Warte. Oh schon. Und ich lo fallen. Also. Dack. Dack. Esou, da maache mol weider. Nee, dat ass falsch. Dat ass op alle Fall. Oh, fuck. Hm. Ich hoffe, d'Lava geht lo net. Äh Mhm. Dohanne gesäit Dir schonn, ech hu leider näischt fir ze zoomen. Oh mäi Gott, wat een hei net alles mécht, gell. Esou, esou. Ech mengen d'Waasser kënnt heihinner. Nee awer net. Esou. Also, Lava. Ja, Cobblestone. Ech muss och vielleicht. Äh, jo, net roffallen, dat war cool. Nee, ma halen mer well, wann mer dann vielleicht Iren Zäit eng Kemi grouss hunn. Yes.

Hat jo Gléck. Also, hei emol hei ënner bauen. Ah, oh mein Gott, schon immer so Angst, wann ich hei so sneaken. Dack, so. Warte, wenn ich noch hei aufbauen, verlieren ich den. Weil am Fong ist all, äh, all Block ist wertvoll auf dieser Map hei. Dack, Wertvoll. Oh, Lidd gewiesselt. 8-Bit-Musik, cool. Okay. Okay, so weiter, weiter, weiter. Up. Nix folgen, die normalerweise mit. Ähm

Ech wär lo frou wann en hei net géif offalen. Yes gutt also esou normalerweis misst de lo net méi afréieren. Nee awer net also ofbauen. Nee. Ech bestellen mech lo do hei no. Oh mein Gott. Schon die eischt, die, schon die eischt Cobblestone oh, gin all gut an Lava. Wat soll dat? Mech stehen de Geck mat mir. Ah, okay, dat schon besser. Hu schon e Cobblestone. Oh, buggt e bëssen. D'Musik ass op alle Fall scho mol dauert lo 3 Stonnen laang.

Okay, an hei si mer rëm. Der nämlechter Playlist alles nämmlecht. Also eise klenge Cobblestone Sneak. Okay. Dack, dack. Hei ah, och nach. Oh mein Gott, schon immer so eng Angst hei. So, so. Da, hun ich ké méi. Farmen. Op wäre einfach ja. Da oh mein Gott. Ich will Teil nach ein bisschen mehr rüber machen, weil Heinz so sprangen so plopp raus. An dann huet den se net. Oh nee, dat gëtt et dach net.

Wat ëpp esou op 1.2.5? Eise Server ass och op 1.2.5. Wat ziemlech cool ass, well also hängt vun of wat ee wëll, well ähm, wat dann zum Beispiel cool ass oder oncool, dat elo wéi een et wëll gell, dat ass den ähm, wéi heescht dat scho méi. Erwaart. Dat ass den. Wéi ech na méi. Bon, ech äh, zäit mir Iech eng Kere Mann. Also weiter farmen. Schlo keng Gesprächsthemen hei preparéiert. Ausser dass ech, vläicht wësst der et, vläicht wësst der et net, ech schaffen an engem Theater, also schaffen, ech verdéngen och mäi meng Suen domadder, also net dat wat ech brauch fir ee Mount laang ze liewen, mee bon. Ech schaffe jo esou, also schaffen an engem Theater, An haut wor ech do an et war sou Poppentheater. Et war zimlech cool well mat sou klenge Kanner, mat vu 7 bis 12 Joer, zwou Klassen, also et war sou Stage well mir si elo grad an der Vakanz, et war zimlech cool. Oh mäi Gott ey, ech haassen Cobblestone deen do sou rafflitt. Mir ginn ëmmer méi no vun deenen Kaktusdéngens do. Mir sech och hei vielleicht eng Link maachen. Dack, schon näischt méi do. Den äh, Sipo 356 hat mer och äh, virgeschlo eng äh, Let's Play Skyblock. Together ze maachen. Ech sot, Ah nee, dat geet dach guer net, dat do zesumme geet dat dach net. Et geet awer vläicht, ech weess et net. Yes. Yes. Yes, esou. So, so Holz ass wichteg. Ich hoffe, neues Bond oder keine Monsteren. Oder ähnliches. Ein Erd könnte auch dahin. Ja, ich kriege da nicht hin. Ja, hoffen wir. Nee! Mir konnten hoffen. Oh, mecht Angscht. Voilà, wann ech lo roffallen, da sinn ech am Arsch. Also, ëpp. Ja, das ist mal gut, den Noten. Ja, das ist gut.

8 Bit Versioun. Hei mir lossen dat lo. An enger klenger Zäitelips. Hop, bis dann. Hm. Okay, si rum do. Jo leider keen Instrument méi fir of ze rappen. Da gi schon mal so mir setzen heiten. Ab so. Den äh, Captain Sp nee, net de Captain Sparkless, den ähm, Ja, das schon mal gut so. Dann, äh, wie heißt denn, dann, äh, Oh mein Gott, ich krieg hier auch gut nicht mehr rauf. Ne? Dann, äh, oh. Sparger Phoenix. Den hat auch, den möchte, den hat Skyblock gemacht. Ech mengen ass fäerdeg gewiecht mat senger Welt. Gëtt jo souwisou net vill ze maachen. Ëpp, ëpp, ëpp. An d'Holz domadder. An ech däerf mech och net erofgeheien, dat ass d'Schwieregkeet. Dat ass jo grad dat. Also Ech wëll lo eppes Neies maachen, eppes méi Haardes. Esou. Ech hat geduecht, ech wär nach Meister meiner Tat, awer net. Ey, wou sinn se? Ah, do ass een. Aha. Do ass nach een. Dat ass mäin Glécksdag. Ech planzen hei nach een. Ja, do komme keng méi. Oder? Profalen. Die Musik ass witzeg. Passt echt, die passt echt da zum Dach. Ich guck mal, ob näischt anescht gëtt. Ah, dat heiten ass, nee dat, hm, ah loosse mer dat, dat ass berouegend.